By conflict, by device, by conflict. Hey! Ha! The path that I walk. Ha! The door. Hey! Hey! The path that I walk. Hey!
Sala riservata erba' snin minn qabel, lawrea ta' Kana dwar kif tagħmel tfal bla rażan, l-għada li titlaq mid-dar tal-ġenituri, Firma bil-permess tal-kappillan u garanzija li l-apokalissi jasal qabel jidħol id-divorzju. Flash ma jaqta' xejn ma' tar-ritratti, il-fotografu ruffjan f'kull kantuniera, rokna rriżervata għall-kunjati liebsa perli foloz, ċrieket kbar daqs il-pastini. Crew ta' queue ta' mistednin minsija jieħdu b'id il-koppja l-ġdida, imissu b'idhom dak li jaqgħad Alla. Fjuri xotti żgħar fis-suvenir, best minn illantat jiċċekkja l-whiskey. Settijiet tal-kċina, ir-rigali skont il-lista, u inviloppi b'ċekkijiet wisq apprezzati mill-għarajjes midjunin dejn tal-Madonna li jekk Alla trid tħarishom sa mal-mewt tifridhom b'nofs il-loan probabbli mhux imħallsa u serbut ta' kontijiet bis-surcharge.

Kull darba li nkun qiegħda nbiddel, tkun fejn tkun viċin jew le, tidħol fil-kamra eżatt filwaqt u taqbadni b'sidri mikxuf bħallikieku kont jien li sejjaħtlek. Lili n-nies ibeżżgħuni. Wasalt f'punt fejn la għadni nilbes mal-moda u lanqas sexy. Għax nibża' mill-irġiel. Li jistuprawni. Jew forsi nogħġobhom? Naħrab il-ħars tagħhom. Nibża' min-niża'. Għax jekk huma għajjura u kattivi. Kollha kemm huma jafu jisirquli ċ-ċellulari.

Bħal idjota mundan interraq fi ħdan il-qalb fejn għad irrid inbejjet u nwelled il-ħajja mal-mogħdijiet ċilindri tal-imħabba. Dawk il-qlub kienu rari u iżolati fl-ibgħad irkejjen tad-dinja. U madankollu, il-galassja tagħna għandha l-piż tagħha u l-missjoni li tostor dak li nixtiequ l-aktar f'eternità u ftit aktar. Xejn ma jidher sakemm mhux mikxuf. Jiena nkxift, kważi tarwint, minn kull xewqa, tbattalt mix-xenqat ladarba kull silenzju fih iż-żarżiera tiegħu u l-widnejn jinfetħu bħall-ħalq meta jmissek tlissen xi ħaġa importanti.
Thank you Claudia, thank you very much.
And of course here you are and you've been living in Gaza now for a

Tgħammar f'dar ħuġġieġa, kull maltempata tisraq maduma mill-bejt. Il-kesħa u s-snien jċekċku. Xi ħadd barra qed ifassal ir-regoli ġodda għat-traffiku, xwejjaħ jaqdef fuq ir-rota, bil-gazzetti imdeffsin taħt ħwejġu. Hi toħroġ baskett mimli bil-ħasla, lożor suwed, kutri suwed, imħadda sewda, tara li hi ħuġġieġa wkoll. Għalxejn toħroġ. Aħjar terġa' lura bejn il-ħitan bil-fjammi jiżfnu fuq ir-ritratt tiegħu. L-ittri jaqgħu bla ħadd ma qallhom. Minn ġol-bieb iħaxħxu huma u niżlin bla ma jilħqu t-tapit. Il-qattusa taqbeż fuq kuxtiha bix-xewqa mejta li jmellsuha. Hi tferra' aktar spirtu tal-ispiritiera fuq l-albums tar-ritratti. U taqra. Taqra. Taqra.

In-nixxifa flok is-soqfa li daqt jaqgħu fuq l-irjus ta' min jgħix taħthom. Nitmagħha biex intaffi l-ġuħ ta' ħuta qed tmut, jew ninjettha bħala doża ta' adrenalina f'għonq kelb, li l-inbieħ bellusi tiegħu għaddiet tricycle minn fuqu meta qasam it-triq flimkien mal-maħbuba tiegħi, mingħalih li kien qoffa mansa mimlija ħaxix.
Isetti. E di carusi no spuntuno.

Għalik ħallejt warajja lil dahri. U terġa' qabel ħallejt il-qamar. U leħen ommi ju nieżla t-taraġ tgemgem. Missieri kien jara li kull flaxija il-kwiekeb hemm fuq kienu kollha qed jiddu għalija. Dendilt laħmi ma' musmar. Sidri poġġejtu f'kexxun. Nifsi tlaqtu waħdu f'kamra. Iċpiepet, l-imsielet, iċ-ċwievet. Li ma tmurx tiġini t-tentazzjoni nerġa' lura bil-mixi, imneżża'. B'qalbi biss issus bħal annimal ifittex f'għelliq ieħor qamar. Jekk tgħeja, ngħeja. Jekk tistrieħ, nistrieħ. Jekk ikun hemm ftit ħobż, jien ma nikolx. Fergħa fuq oħra, bnejt dar. U jekk jaqa' l-ksieħ, did-dar nagħtiha in-nar.
L-iżgħar jikxef lapis lazuli.

li qatt ma jmissu l-art għax tilbes żraben bil-qigħan għolja daqs nofs rasha u aktar. Xagħarha żżejnu bir-rix tal-ħamiem griż u l-weraq frisk tar-rant u tan-nagħniegħ. Kuljum, bil-lejl, toħroġ tkanta fit-tieqa dejjem l-istess għanja antika dwar raġel żagħżugħ li mar jistad bil-lejl u għereq. Mal-ewwel ħjil tax-xemx tinfaqa' tibki u l-kulur ikħal midluk taħt għajnejha jinżel maħadda, magedduma, joqtor fuq sidirha fejn iżżomm il-pistola biex xi darba Din hija l-poeżija li kitbet dal-lejl malli ratni miexi faċċata tad-dar tagħha f'Rue Garan.
Terġax tgħaddi minn taħt it-tieqa tiegħi, għax naħsbek xi ħaddieħor u nitolbok titla' fejni. Nurik l-imħabba l-għandi għas-sħab li jitla' jsaħħab fuq is-sodda. Is-sodda tiegħi ktieb mimli bl-iżbalji. Meta naqrah ma nafx nidħaqx jew nibki. U kif tkun hawn nurik ukoll għajnejja, ngħollilek id-dublett u nħallik tara t-toroq prinċipali lejn il-mewt. Taħsibx li mbagħad se titlaq, li se toħroġ. Għajnejk jixxellfu malli tħares lejja, imbagħad isiru frak kif tara l-bqija. Xi darba nerġa' ngħaddi minn quddiemha, noħdilha bukkett ward u ndendilulha mas-sħab skur li telgħalha fuq is-sodda, inbusha fuq ħaddejha u ngħidilha, Jekk trid, aqlagħli l-lożor ħa nimtedd.
We need an animal with the letter A.

Mis-sistema llowdjajt il-pjaċir ta' ġelat taċ-ċikkulata. Bejn widnejja, mużiċist idomm il-ħsejjes. Roti, roti, robots bla ċarġ, ippustjati puliti puliti ma jitħarkux. Et il-gar, nistenna x-xarabank. Miksija, l-wien pop, prototip ta' ħelwa enormi, ħirġa minn stoċ mill-fabrika ta' ċikkulata ta' ċali.

organizzat minn Inizjamed fi ħdan il-proġett Literature Across Frontiers. Għadkom kemm smajtu lil Joe Debono fuq il-pjanu u lil Manuel Pulis fuq id-drums. Fil-programm tal-lum se nisimgħu lil Maria Gregganado u lil Nikola Mazirov jaqra l-poeżiji tiegħu u jwieġeb il-mistoqsijiet ta' Glenn Calleja. Se nisimgħu wkoll lil Albert Gatt jaqra silta mir-rumanz ta' Khaled Khalifa, ir-rumanzier magħruf Sirjan awtur ta' In Praise of Hatred. Ir-reġim għadu kif ikkonfiskalu l-passaport u ma ħallihx jivvjaġġa għal dan il-festival għaliex kien wieħed mill-mistednin. Nagħlqu din it-tielet u l-aħħar lejla tal-festival b'qari qasir minn kull wieħed u waħda mill-awturi mistiedna u bil-mużika ta' Joe Debono u Manuel Pulis.
Waqt li kont ngħix fl-għarajjex, ħabbat u daħal. Kien imdejjaq, għajjien, ma setax jorqod. Kellu bżonn ġisem mara. Jien kelli wieħed maqful, mitwi ġo kexxun mal-boċoċ tal-kamla. Ħriġtu, ilbistu u tajtulu. Użah u straħ. Imbagħad

I never considered myself poet by or whatever using some nouns but if I want to use noun for what I do I would said reader because I think that we read when we write, we read when we translate, we read when we listen
Fl-ajruport in-nies iddaħħan f'kamra vetrina, akwarju ħut stranjieri, min bilqiegħda min bilwieqfa, min ħosbien min mitluf jaqra l-aħbarijiet li ma ħabbrulna xejn u xi rumanz, bħaż-żopp ta' Fifty Shades of Grey, kafè komplut bl-irmied mixrub fuq siġġu mdellek, sandwiċijiet ħerġin mill-fabbrika, koppji mdejqin. bilqiegħda mixtieqin li s-sieħeb jixraq jew jitlef l-ajruplan meta jillarga sal-latrina. Xiħa miżżewġa ma' ġuvnott iġġorr għaxar bagalji, kollha hand luggage, mudella b'sigarretti slims f'pakkett pesisa, f'subajha mdorrijin jaħtfu s-sigarri. Raġel immuskolat maħruq mix-xemx bi tpinġija daqs wallpaper, seħbitu b'tunnellata duty free u dwiefer foloz, air hostess tixrob sigarrett bil-ħatfa. wara one night stand fil-cockpit, kaptan b'kużakk miftuħ jistħajjel nifsu t-tifel ta' banderas. U jien, ħabibti, mpejjep sigarrett wara ieħor f'din litanija ta' sigħat imbegħda, nistenna l-ajruplan jeħodni miegħu għandek, nistenna sħab jiftaħli triq li inti għaddejt minnha.
Whenever I'm changing my clothes, no matter where you are,

Mar sal-forn. Jien u l-baħħ tal-baħar jitqalleb ħdejja, il-ħuta toħlom qalb il-ħalel qliel, il-ħalel sbieħ għoljin perikolużi, fejn hemm dil-ħuta toħlom ħolma ħelwa ta' mistrieħ, ta' mistrieħ fil-qiegħ sabiħ. Inħares lejn il-baħar ikħal nara dgħajsa tieħu gost tegħreq tmiss il-qiegħ. La jqum il-lejl biex jorqod kollox, baħar iswed skur daqs il-velu tan-newwieħa. Hemm barra fuq ix-xefaq jibda jidher bħal qafas ta' vapur bl-istilel jiddu, dawl fid-dlam dalma kbira dwali nemmnu t-tokki ta' qanpiena minn ġol-qiegħ.